ni jomoko ok winj kama ng'ato tho chiega ka nyo tho ka an ma nyada gi lew ni moko biro kama gin koro uwindeso matin ng'ato biro lworo to kot koduog e dhoot ni siemo ne kumo chieme an liel masani aa kikombe kama ichodak makata ng'eny kama nche methogo onge sani imethogo kinyi timethogo sa apar Uwi moko nitie ma ono rawo ni lew ni danye waloko go magadi ni mano ng'ato biro ni gino litne. Hmm? En mana uwi mi onruogo mi onruogo lew ni danye waloko go magadi. Eh kia mana paro kaka nongesa kia ngowa kia kachumbari mago bigi koko biro ywago na dala. Ywak moko mag madho chai ute jigo sani ok wadwar. Giseri Eh? Ugane uru oko, puru tim ang'o to ng'eni welo chiegni biro ka. Adondora nade to tadwani mondo mi aketu gik moko e ler mondo mi walosru gik moko. Dongo meno wapango kombe ka. In dongo ineno kaka kaka okinyi nyaka sani dhano adek mosemetho dalawa ka mubiro abira nokelo ywak ni nyoloko gi mama mama ualot. Mago to koro wang'eyo. Gin gin koro gibira bi. In kaka mama moywa ka chien mane chwecha in in ing'e. Akiaye. Pok anene kata gweng'. Pok anene ga kata ka.
Podi. Ni to wa, kendo ywa e ywa kanye mowache ni, ni, ni nagolo kia siling eh, mia adek. Kia pogo ne leo nida mia ariyo. Eh to wan. Ato koro mago mago dang mago kata wach dhi konyowa gang'o. Golu kombe oko. Ji ong'eyo nyaka jomikia. Eh ji jonre.
Eh. inya ywago gima obiro e wi gima duong' ni tero wuon liel kasara anyo chiego osetho koro chama ura yie ipango kombe nade ma nyathi ng'a- nyathini ka owich lew nida meru ma koro koso ne kadh gi kombe go kater kombe ge tie yien kuchocho kadhu gi kombe go kuchocho irwako half coat idhi kendo kanyo midwa dhiga half coat Rwak maliel nitie koro warwakne moliel. mama ute motho Iwinjo? Osiepe umo gogo mpira dak ne ka dak ne ka biro ywaka koso gin chaye ok gidwar. Gichieng' ibiro. Ni lew ni do. Ni nyaka assistant chief ma watiyo go ni be biro ywak ni le- ni ni lew ni da walawo go yude chiega be ne chief. Koso an mana chief monego be no ywago ywak bila no kane manini. Tanga ne sufria mudhi chwako go nyoyo. Tanga ne sufria.
Ba madongo oromo. Mach wako nyoyo ng'a nyoch ng'at achiel. imi- Titie ni Yeah. aseri. Ma nyoch misumba. Sani kech ng'e.
Wan gi bura.
Sufuria maduong' moromo choko nyoyo. Kama Joshua biro da dwal wang' nochando wakae gi gi wuoyi mahero muodo nyoyo. Kel sufuria maduong'. Ayudo iye kuro. Eh bilani, Ma. bilani.
No kama iye okunyore.
Eh bilani ber.
Iwinjo. Eh. Mae kata ka koro wang' bende mo- mokwongo. Eh. Kanyo osechiek. Eh. Kik chandu. Keluru kela nyoyo to kusekelo gi kijiko. Eh. Ng'ato to kako dwaro wang' ni wakawo nyoyo moko wadok. Opando. To koro mono wayawa. Ha? Koro mono.
Ah, Koro un- wabiro bet kodgi ba.
Ba koro wan koro wat wadhi chamo. un mama wuotho un gi lit ok onego uchiem mang'eny sani. Baya.
Ing'ama min gi otho ipo iparo nyoyo kare mama un- ny- nyok idwar nyoyo iero moinge. Koro ma ubeko nyoyo gorogoro aboro Eh. to oganda gorogoro eh Adek. Are- are. adek. Mm. To ukawo panadol Mm. panadol piero ochiko gang'wen mm. mondo ochwakre mayom piyo oh. eh, eh, kata oh. mana magadi gunde gunde gunia achiel ok oromo eh, eh magadi gunia achiel oromo ng'at mok dwa to dhi omed gi dalane
gigi kelo ka ikelo ka na kona nderi wudo kana kelo oh, e anderi kokal kelo sani e koro kik chandu